Deng Maul! Sou, an hei si mer erëm bei enger weiderer Folg vun Let's Play Daisy. Mol rëm eng Kéier. Mat dobäi ass elo mol den Tom. Moin!
An de Maxchen. Salut!
An jo, mat fir als alleréischt mol unzefänken, jo de Paul, dee kënnt eréischt e bësse méi spéit, deen ass net erreechbar. An fir mol direkt unzefänken, Dir wäert et haut elo Méindes héieren, ech soen Äech Merci fir déi béis Ennerstëtzung säit deem hallwe Joer, wou ech elo am gaange sinn. Mat 100 Abonnente fillt ee sech scho mol net esou schlecht, muss ech ganz éierlech soen. An am Numm vun eis alleguer soen ech Äech einfach Merci fir d'Ennerstëtzung a fir d'reegelméisseg Kucke vun eise Let's Playen. An elo maache mer einfach mol weider, ne Tom? Soe mol als éischt

Ech gin esou mega sich mol Flughafen kucken well wann mer dann eng AK fannen da wësse mer dass mer kënnen op Zeltlager goen an vu dass haut erem gudden Dag ass hun mer ons mol e volle Server ausgewielt da komme mat mir gin mir fänken hannen un. Ech lafe lo mol Richtung. Eeh waart ech checke just meng meng Munitioun schnell enke duerch dat ech och lo up to date sin. Ech gesin kommen mir wärte sou frecken.
Hol dat un.
Max kuck einfach dass mol dass einfach mol de Wee rof kënns hei dat wier am allerbeschten.
Zum Gléck hunn ech meng Longhorn nach dobäi.
Yeah! Dat kann net sinn, ech hunn et am Grapp. Jo, do läit nach eent, do has du nach en zweet. Eng AK?
Nee, dat CR. Jo, nee, dat hun ech och op hei. Kucks du hier? Nee, ech kann. Bon, gudd, ech gesin d'Waff net an denger Hand. Nee? Wéi méchs du näischt an der Hand an deng Waff läit do ënnen? Waart, ech wiessle mol enker d'Waff, enker sou. Nee, lo, kuck, läit se um Buedem. Lo backs de.
Huet ee vun iech eng Mousing? Just, just.

Jo. Komm mer kauche mol e bësse weider hei.
Also huet een eng Mousin vun iech? Nee, ech hunn eng CR, dat geet méi duer. Ech hunn nämlech e Long-Range-Scope hei, Pristine. Brauch ech am Fong net, well ech hu keng Mousin.
Ah, my leg is in pain, wou kënnt deen Dreck dann hir?
Ech wëll net stierwen. Komm mer lafen einfach hei mol hir. Ech kenne lech bis hei erannen hiriwwer ze krauchen. Sinn mer laang ënnerwee. Brennst du hir no riets? Jo, einfach mol hei riwwer.
Dran ass en Zombie.
Oh. Dee huet och grad een héieren. Mee ech mengen dat war bei dir. Ech mengen dat war e Bug am grousse Ganzen.
Firwat si mir net no lénks an vun hannen op den Zelt eragekroch? Ma ech wëll gär als éischt op de Flughafen gon.
Also ech laufen mol Richtung Mier einfach ne. Oh den Zombie kënnt gelafe.
Kanns du d'Aaxt raus huelen?
Ach nee net d'Pistol, Aaxt.
Wéi Muni hunn ech hei?
Aaxt? Déi ganz do hannen. Nee hei vir, hei vir, direkt hei vir. Kënnt hei de Steck elo. Ah, mee pass op lénks kënnt nemes och nach een. Ja?

Bon, also rufft an d'Erënnerung, ech hunn nëmmen e Gewier mat 5 Schoss pro Magazin an ech hunn nëmmen ee Magazin, dofir mengen ech. Ok, ech hunn d'SKS an eng Pistoul mat engem volle Magazin.
Jo, Pistoul hunn ech och, eng Makarov voll. Hei, komm mer mat, mir ginn hei dëse Wee, komm, mir lafen. Ech wëll als éischt där Field iwwerpréifen, éieren ech. Ech muss zur Schi ginn. Villäicht treffe mer jo mol Remerk op Frëndlech Séilen, Scheeselen.
Mir spillen Daisy, gell? D'lescht Kéier hat mer do Sonki LP gesi gehat. Komm ma Popo, ok. Kuck op denger Daisy-Card op scho iergendwou en Numm fënns, dee wou deem e bësse gläicht. Ah ja, dat Ha wart, komm, komm, mir lafen dohinner. Nee, wat mëss du? Ah! Komm hei, do hanne ass en Duerchgang. Da kucke mer ons dat Ganzt mol aus der Distanz u, vun der anerer Säit hei.
Ech muss jo iergendwou hei an d'Büsch. Also hei si mol Schinnen, okay. Da sinn ech net wäit vun Schinnen ewech. Ah, elo weess ech wou ech sinn, ech sinn an deem, deem, deem, deem, deem Sumpflandschaft do. Hä?
Do wou de Panzer am, am Sumpf esou leit. Waasser, wéi s de och ëmmer wëlls nennen. Nach ni gesinn!
Nee, gell?
Sérieux?
Nach ni gesinn, gell? Dat ass awer zimmlech wäit ënnen och. Ah, ech hunn et scho fonnt! Komm mar Pobo, dat ass, hëpp, si ganz lénks ënnen op der Map. Dat ass Komarovo an da sinn ech net wäit vum Airstrip bei Balota. Ma da kuck, komm bei Balota einfach. Ah, so. das lenks vu Balota, wa mir lo Richtung Zeltlager weiderlafe, gell? Ja.
Ja. Dat ass lenks do déi Stad. Also d'Diere sinn op. D'Fro ass, ob lo hei Ludwigsbonn ass oder net. Ob et sech iwwerhaapt lount fir eis. Hunn ech bis elo nach néierens gesinn. Hues du Leit gesi bis elo?

Jo ech wees o net waat den Diddelg ass 100 Kilometer Entfernung gesi gell. Jo kuck wéi d'Sau lo hei rof rutscht ey, dat Spill ass, se wëllen eppes besser man et gëtt ëmmer schlëmmer. Ass dat Balota do wou déi déi Héichhaiser sinn? Kuck einfach op der Kaart wou Balota ass. Mee ass dat déi Stad wou d'Héichhaiser sinn well ech lafe grad do sou. Max ech wëll ech wëll net béis si mat der gell mee mir si matzen um Airfield an et wär déck béis wann mer ons kéinten e bësse konzentréiere gell. Dat ass virun den Héichhaiser. Ja, du hast de riets e ganz Kopp Zelter. Ja, ech si lo gläich bei den Zelter.
Laf just net eran, gell, do hunn virdru Leit geschoss.
Oh, ech lafe lo mol vun engem Zombie fort. Also Tom, mir kënnten et esou maachen, ech lafe riwwer an du waars bis ass de Max. Max, du hues e Maschinnegewier, nee? Jo, stëmmt, stëmmt, stëmmt. Mir chillen elo bis ass de Max hei ass, da gëtt hie mat Maschinnegewier, wat wou hie keng Munitioun dofir huet, ne? Wat hues de dann nach fir e Gewier, Max? Ech hun das Kaas.
Mei dann hëltsch das Kaas, do gin ech awer bëssen Muni dofir. Oder du kanns och meng CR 5 irgendeppes huelen. Ah ech hun eng Magnum an eng Pint. Mei da gin ech eriwwer an dir zwee iwwerpréift et vun der Distanz op ech ka lafen oder net, ok? Mhm ok. Mir warden um um Deel vum Flughafen, dat heescht deen Deel dee wou Richtung Richtung Tschernogorsk läit. Solle mer hien net vun op der Strooss opfänken, dass mer eis an an d'Lach stellen? Ja, komm och mat. Mir gesinn wann e laanscht leeft.
Ech lafe lo.
Ech géing éischter soen dass de. Ech géing éischter soen dass de zwee solle riwwer lafen an ee passt op ne soss wann wann een dech begéint dann ass e gaaw wéi fréck. Mee dann awer een dee wou gutt schéisse kann. Awer gutt vun hei trëffs de se net mat SKS. Hei mir waarden an deem Haus hei vir. Kuck mol ginn an dat Haus rein. Ech lafe lo. Ganz lénks vum Airfield bausse laanscht, laanscht déi éischt Barack. Du bass um Airfield, net méi op der Strooss oder wéi? Ah fuck, da ech erëm en Zombie. Ech sinn nach op der Strooss, mee ech lafe elo sou riets vum Airfield. Ah man a dir, put dat Sau sackt mech gell. Huel dat du domm Fotzen Zombie do. Laf einfach, laf einfach Richtung, Richtung Tscherno. Ok.
An deem Haus dat ganz um Enn vum Airfield steet, do si mir dran. Kënns eran Tom? Yes.
Waarden bis de ran ass, op déi Saach hei propper ass. Do han ech jo nach en Zombie, dee kënnt se net. Hien ersëtzt nach do de Crawler. Ech hun en ze erschloen, hee.
Oh.

Wéi en Airfield? Balota.
Kënns de ran? Ah. Also ech meng den Airfield ass zwar keng Sau, well ech lafen hei zimlech oppen duerch Déngens an ech gesi kee Mënsch do. Leefs du um Airfield? Nee.
Bausse laang. Mee ech kucken mol, hei ass do eng Kéier esou mat der Spektiv drop an et ass awer kee Mënsch. Pit, däin Anne kënnt scho rëm um Zombie gelaf, gell? Woier wëss de, datt mir hei dranner sinn?

Äh, nee. Fir an enger Minutt.
Okay, de Max, dee stierft.
Max, du muss einfach um der Stroos no goen. Et ass sikch net schwéier ge.
Oh. Paul, wou bass du?
Äh, ech probéier déi mol déi si hei ze lueden. Ech sinn iergendwéi dran, mee ech kann näischt maachen. Mee ech sinn egal, ech hunn d'Makarov am Grapp. Ech drécke 4 fir eng aner Waff ze huelen an d'Sau hëlt se net, gell?
De Server ass ekeleg iergendwéi, keng Ahnung. Ech hunn och dat Gefill, gell?
Ah, do muss ech nach e bësse méi wäit lafen. Oh, Tom, kuck eng, wéi eng Waff ech am Grapp hunn!
Nee, ech kucken hie lo net op däi Rouer. Kuck eng Kéier!
Oh, pass op, ech hunn eng Aaxt am Grapp.
Kuck, wéi laang se ass!
Ja, se och dënn a spatz, he?
Dat ass der iwwerdriwwen, gell? Wéi kifft se esou eppes?

Dee Sprooch ass och schon al.
Hör war awer béis, old but gold, hä? Wann der elo erauskuckt, da misst der mech jo dann theoretesch gesi wann der um leschten Haus vun der Strooss sidd.
Du wäert scho laang laanscht si gell? Hien ass hien ass en Elektro oder sou.
Dir d'Dieren all gutt zougemaach oder wat? Jo, ma meng Schmitt ass d'Dieren all grouss opstoen. Moment ech komme ran.
Ja, Hallo. okay.
Da Do ass een!
Pard!
Oh, et sei déi blo Jacket. Oh, guck mal, déi blo Jacket lo hinner. Ech drénken an där Zäit nach eppes, Jongen. Oh, ey, wou ass dat? Wou ass déi Bandana do hir? Dat gesäit mega gäil aus. Wat danzt du hei den? Ech rappen mer den Aarm erof, oder wat?

Ech kann och net ech kann och net zielen iwwer d'Viséier, wat leeft? Ja da looss et sinn. Boah haut ass irgendwie, nee ech kann ech ka guer net viséieren gell, et zermécht guer näischt wann ech drécken. Ja mee dann ass de Server am Aarsch, dat mengen ech. Komm mer ginn op en anere Server, komm mer komm mer exiten hei mol. Boah wat ass fir d'Repsen?

Ah komm, muss da net op e volle Server goen, mir kënnen jo och hei. FIFA, also mir wëllen mol lecker Action, gell? Also, ma hei ass 9 vu 40. Hei, déi si Selbsthilfegruppe 14 vun 30. Dat misst jo goen, duerno gi mer esou. Ech entscheeden dat emol einfach esou.
Two fisting bullets. Ah béis, spawning in 59 seconds. Weess de wat dat ass?

Shit! Jo, nach 40 Sekonnen. Nee, mee wéi gesot, ech wollt nach eng Kéier och Merci am Numm vu jidderengem, dee mat mir spillt, heise soen. Et ass wierklech base, 100 Abonnenten, do fillt ee sech scho gläich wéi esou, ah, esou e Geluechter.
Wat?
Wéi wat? E Schupperstar.
Wat ass e Schupperstar?
E Superstar. Ah, e Superstar.
What the fuck, ey?
E Superstar. E Superstar.
Daisy sucht den Superstar.
Jo moien, mäin Numm ass Tom. Meng Eltere si virun zwee Joer gestuerwen an ech hunn du ganz alleng op der Strooss iwwerlieft. Ech hat nëmmen ech hat nëmmen mäi Skateboard, mat deem hunn ech alles gemaach an esou an jo, elo sinn ech hei fir ze sangen. Jo, Recall an du bass du hues gewonnen. Yeah!

Nee merci. Äh dee soll net hei spillen. Dat ass déck cool gell, d'Play ass eweit. Jo dat hun ech och hei, d'Play ass eweit.
Ja jo ça baisse jo, ah do sin ech do. Ech mengen ech kréien haut deemno wéi fräi, da sin ech mol op der Aarbecht an da geet se. Ohh wat leeft lo, Zack a Blät hei, ah et wars du.

Hei kriss de Kado vu mir. Oh hei leit e Rucksack. Oh wat mechs du?
Rëm wéi schléis du do? Wat ass dach op den Ames? Op den Ames? Huet ze probéiert säi Knéi an de Buedem ze schloen.
White cam Leit dat gesäit cool aus. Also vun hanne gesäit aus wéi wann ech der géings elle brutal erof huele geng. Hei leit e Rucksack um Buedem. Ja mee ech ech si normal bei mir, dat geet mir duer. Komm komm mol hannert, bist du doné geluecht? Du bass just do gespawnt Oh ne? Merten du ass mir aus dem Aarsch gefall, sorry. Hat gär een eng eng Zaang sou fir Zänn erauszerëppen. Ah elo kann ech och mëttlerweil mol iwwert mäi Kimmer Account kucken. Hey Mann! Siup mech an där Kimme!
Du hues alles un denger Waff ausser d'Magazin, dat gesinn ech net. Dat gesinn ech awer.
Bis dat bejocht läif ass geduckt bass an wëlls sprinten da muss d'ëmmer fir d'éischt eng Kopp stoen dass se net direkt aus der Duckpositioun lass leeft. Jo dat sees du.
Jo mee dat mécht de bei mir net. Jo dat mengs du nëmmen.
Also. Kuck ech sinn den ech sinn de Panzerfahrer Tom. Hans a Frank.
Sou, ech géing soen, mir buffelen eppes un a fänken eng nei Folge, wann d'Sam mech buffe léisst. Dat wär natierlech déi cool. Jo, an enger gudder 10 Minutte sinn ech awer wéck. Jo, mee da kuck, datt s de wech kënns. Et wëll dech keen hei. Géi! Oh, hei leie de Brëllo. Dat zess de awer mol um Danz.
Ier, ier, ier zehält, zehält sech Alan brutal erof, gell?